Ýewropa gepleýär erkin türkmen radiosy. Salam gadyrly ildeşler. Bu gün biz DBT syýasy jemgyýetçilik halk hereketiniň esaslandyryjysy hem-de onuň ýolbaşçysy Myrat Gurbanow bilen Türkmenistanyň durmuşyna degişli bir örän möhüm waka bilen baglanyşykly bilelikde bir gepleşik gepleşik geçirmegi karar etdik. Bu gepleşik Baýramaly şäheriniň ýaşaýjysy Jeren Altyýewanyň uçuran hasratly wakasy bilen, hasratly bir ýagdaýy bilen bagly. Indi gysgaça muny tanyşdyrmazdan öňürti ol ýagdaý bilen Myrada men hoş geldiň diýen gepleşigimize Myrat onda hoş geldiň biziň gepleşigimize. Essalamu aleýkum Akyl Saparow. Sag boluň efire çagyranyňyza. Hormatly ildeşler Salawma aleýkum. Şular ýaly bir efir edip durs gaty wajyp meselede Akyl Saparow haýyş etdi bizem geldik. Sag boluň. Myrat seň geleniň örän gowy sebäbi bu meselede bular ýaly meselede Nuryň özem şu gepleşigi geçirenine ähli blogerleri, žurnalistleri çagyrdy, çakylyk etdi, Adamlar şu gepleşigi paýlaşyň, şu wakany, şu waka barada siz hem gürrüň beriň diýip, özi ýörite ýüzlendi. Şoň üçin hem kim eger şu barada gepleşik etse, Oňa garşy bolýan ýok, Nuram garşy däl, çakym Jeren Altyýewa-da garşy däl. Tersine, näçe köp adam, näçe köp türkmenistanly žurnalistler, blogerler, syýasatçylar, hukuk goraýjylar şu barada gürrüň etseler, Jeren Altyýewanyň ýagdaýynyň düzelmegine oňyn täsir eder diýen umyt bar. Belki Nuram şony ýatda saklap, şony göz öňünde tutup, hemmämize ýüzlendi, köpräk şu barada gürrüň etseňiz, şu wakany ýaýratsaňyz diýip. Indi gysgaça aýtsak şeýle Myrat, bolup geçen ýagdaý. Baýramalla Jeren Altyýewa diýip bir gelin ýaşaýar. Ol öň birinji Adamsy bilen durmuşa çykandan soň on dört ýyl çemesi ýaşapdyr. Birnäçe ýyldan soň çagasy bolupdyr. Garaşyp, garaşylan bir gaty höwes edilen çagajygy, gyzjagazy bolupdyr. Ondan soňra dürli sebäplere görä Ol adamsy bilen ara bozulypdyr, maşgalasy bozulypdyr. Ondan öňki adamsy howpsuzlygyň işgäri diýýär-dä, indi men bilmedim, howpsuzlygyň işgäri bolsa, belki şu MHM-iň işgäri bolýandyr. Ondan bu daşary ýurda çykyp gidipdir, sebäbi işi bulaşypdyr diýýär-dä, oň işi bulaşdy, şu sebäpden daşary ýurda çykyp gitdi diýýär. Diýmek, ol gyzjagazyň öňki kakasy, atasy, hakyky öz doga atasy, ol daşary ýurtlarda ýaşap işläp ýören bolmaly häzir. Ýöne näme üçindir bu wakada onuň oýnan roly hakynda ýa-da öz gyzyny gorajak bolşy hakynda ýekeje-de söz ýok. Diýmek ol ýa-ha bihabar bolmaly bu bolup geçen zatlardan ýogsa-da üns bermeýän bolmaly. Aý nätseňiz şeýdiň diýip gezip ýören bolmaly. Indi o zatlary, elbetde, Jeren Altyýewanyň özi gowy bilýändir. Eger irde-giçde ol bize-de ýüz tutsa, biziň gepleşigimize gelip, bu barada özi gürrüň berse, oň üçin biziň mikrofonymyz açyk. Elbetde, Debetäň mikrofony hem açykdyr diýip, men umyt edýän. Indi nähili bolýar? Şondan soň bi ýeke ýaşap ýörkä Jeren Altyýewa iki müň ýigrimi dördünji ýylyň ahyrlarynda TikTok-da Muňa Aşgabatdan Han diýen bir oglan hat ýazyp başlaýar, TikTok-yň üsti bilen. Onuň hat hat ýazyşma başlaýar, bu ikisiniň arasynda Jerem bilen şo Han diýip özüne at berýän adam bilen. Onuň netijede bir iki üç aý hat ýazyşanlaryndan soň Jeremiň sözüne görä, ilki oň diýýär hatyna jogap berenimiň sebäbi men öz jigimiň diýýär, Jigimiň diýdimi, agamyň diýdimi, garaz, şol oglan doganynyň bir kursdaşy bar eken, han diýip, şodur öýdüp jogap berdim diýýär-de. Netijede bularyň sözi alyşýar hem-de soň oň han diýilýäniň han däl-de, Mesgen Akmämmedowiç Ýagdyýewdigi, özüniňem Büzmeýin şäheriniň, öňki Büzmeýin şäheriniň ýaşaýjysydygy belli bolýar. Ýöne oňa çenli tanyşlyk uzaga gidýär. Onnoň ol mesgen hyrydar bolýar, Jerene maşgala gurmakçydygyny aýdýar. Netijede bular mesgen gudaçylyga adam iberýär. Büzmeýinden ýa-da Aşgabatdan oň garyndaşlary baýramala gelip Jerene, ýagny dul galan geline söz aýdýarlar. Şol gudaçylygyň netijesinde-de düzgünli-tertipli maşgala gurulýar. Ýagny toý edilýär, nähili toý edilipdir biljekgär, garaz, zadysdan geçilipdir, meň düşünjäme görä. Zadysdan geçilip, hasaba alnyp, hakyky kanuny är-heleý bolýarlar. Ýöne esasy erbetlik ine şondan soň başlanýar. näme üçindir näme üçindir bu bary ýogy sähel wagtdan soň ýaňky mesgen Ýagdyýew Jeren bilen jynsy gatnaşykda azgyn zatlara ýüz urgurýar. Onnoň ol Jerenem näme türkmen maşgalasy Ol bu zatlary ynha şol mesgen Akmamedowiç Ýagdyýew diýilýän adam. Onuň wezipesinem aýdaýaýyn. Nymrat sag bolsun sen şoň suratyny görkezdiň. Şoň wezipesem kiçi-girim däl. Ol bir döwlet işinde işläp ýören adam. Jereniň sözlerine görä, Ýagdyýew mesgen Akmamedowiç Aşgabat gümrükhanasynyň ýanyndaky hojalyk dolandyryş direksiýasynyň baş menejeri bolup işleýär. Umuman döwlet işgäri. Döwlet işgäriniň indi edýän hereketleri gaty gümürtik bolýar. Gümrükde işleýäniň hereketi hemişe aýdanam aýdyň bolmaly, işde-de, durmuşda-da arassa adam bolmaly, emma näme üçindir, gümrügiň işgäriniň gümürtik hereketleri başlanýar. Hiç bir adamkärçilige-de, türkmençilige-de, musulmançylyga-da, umuman bir graždanyň etjek hereketine gelişmeýän hereketleri edip başlaýar. Ol Jereni azgyn ýagdaýda zorlap urýar. Jeren Altywanyň aýtmagyna görä, ol ahyr soňy Baýramaly şäher prokuraturasyna, ilki polise jaň edýär. Polisden olar aýdýar, geliň bize arza ýazyň diýýär. Na şu ýerde şol mesgeniň geden başga-da bir na aýal adamsy bar, ana ýanynda duran. Öň şolar Jerenden öňürti şolar bilen kän tirkeşipdir, şolar ýaly aýal-gyzlar bilen çaky. Ondan soň şu prkaturada iş açylýar. Ine şu taýda-da şu gürrüňe Baýramaly şäher prokurory Myrat Myradow diýen bir şahsyýetiň, adamyň keşbem girýär. Şol Myrat Myradow hem-de onuň sülçüsi Ylham diýen biri Bular ikisem bu wakany şo Jereniň gürrüňini diňläp, oň görkezen ekspertizaň ekspertiza iberýärler. Ekspertizada Jereniň saglygyna erbet şikes ýetendigini tassyklaýar. Indi men oň jikme-jikligini aýdyp oturmaýyn, ol Jereniň öz beren gürrüňinde bar, ýöne örän çynlakaý hem agyr şikes ýetýär Jeremiň saglygyna. Netijede bular naçarom mesgeniň işleýän edarasynyň nemesi bolmaly, ýazgysy bolmaly. Indi men şuny döwlet işgärleri görsün diýip biz görkezýäs. Köp sag bol Myrat, ynha sen şuny görkezýäň häzir. Şuny biziň gepleşigimizi diňlejek hem-de şuňa şundan netije çykaryp biljek jogapkär döwlet işgärleri üçin ýörite görkezýäris şu zatlary. Sebäbi beýle azgynçylygyň, beýle potensial jenaýatyň sessiz üstüniň bassyr-üstur edilmegi mümkin däl. Indi gepiň gysgasy Iş açylýa indi bi mesgene çaky çapylyp gidýä gelip soraga çekilmeli ol Baýramala gelip öz eden işleri barada hasabat bermeli düşündirmeli özüniň näme sebäpden beýle azgyn ahlak taýdan azgyn hereketlere başarandygyny emma şol wagtam iki müň ýigrimi bäşinji ýylyň üçünji oktýabrynda şo döwürlerde birden Baýramaly şäher prokurory Myrat Myradow Aşgabada gitmeli bolýar. Aşgabada, sebäbi Aşgabatda öň onuň gelnejesi ýogalypdyr, şo gelnejesiniň sadakasyna barýar. Emma şol sadaka baranda nähilidir bir ýol bilen onuň şo Aşgabada sadaka barandygy Mesgen Ýagdyýewa, onuň kakasy, Ýalňyşmasam, ýaňky Ýagdyýew, Ýagdyýew Akmämmet diýen adama belli bolýar, ýagny Mesgeniň kakasyna hem-de agasy Meýlis Ýagdyýewe belli bolýar. Netijede, bular şo sadaka baryp, şol Meýlis dagy öz hemşerileri bilen sadaka baryp, bi Myrat Myradowy kowalap başlaýarlar. Bu sadakany sadakadan muny kowup çykarýarlar, hemem tä şo Mary Aşgabat awtobanasyna çenli munuň yzyndan maşynyny kowalap, ýüregini ýaryp bu prokurory gaçyrýarlar. Ynany şo taýdanam prokuror gelip, Baýramala gelen badyna sülçüsini ýanyna çagyryp, bu Jereni goramak-a beýlede dursun, jogapkärçilige çekmek bu azgyn, mesgen Ýagdyýewi. Tersine gaýtyn bu işi ýatyrmaly diýen karara gelýärler. Jeleni-de çagyryp aýdýarlar, ne biz seň işiňi ýatyrýas, sebäbi bu taýda jemgyýetçilige howp salýan hiç hili bir alamat ýok, şu sebäpden hem bu siziň öz maşgala işiňiz diýen ýaly. Emma bu ýerde näme üçindir prokuroryň diýýän zatlary Türkmenistanyň Jenaýat kodeksi bilen bap gelenok, dogry gelenok. Mesgen Ýagdyýewiň eden azgynçylyk hereketleri oň diňe Jereniň garşysyna däl, eýsem on ýaşlyja oň gyzynyň hem garşysyna edilipdir. Gaty aýylganç, oňam garşysyna azgynçylyk, azgyn hereketler edipdir şu Mesgen diýilýän, ynha, şu görýän näletkerdäňiz. Indi şeýle ýagdaýda Myrat men bir zat meselesinde seň pikiriňi bilmek isleýän. Goý ony biziň ildeşlerimiz-de diňlesin. Nähili ýagdaýda nädip Baýramaly şäher prokuroryny birküç sany adam Aşgabada bardy diýip bir ýas sadakada oturan ýerinde ýerinde ýa-da şondan çykansoň şony kowalap Yzyndan kowalap şony şeýle ýagdaýda gaçmaga mejbur edýärler. Prokuror diýlen adam o döwlet adamsy. Mysal üçin şol Myrat Myradowyň kowalanmagy adamlar gowy düşünseňiz şu Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýa-da Serdaryň kowalanmagy. Sebäbi prokuror diýilýän adam döwlet işgäri. Sowet döwründe hatda raýon prokurorlarynda-da at öz adyna berlen sapança bolýardy. Men häzir bilemok ýagdaýlar nähili, ýöne Sowet Soýuzyndaky, SSR-däki düzgün boýunça olam elbetde halkara praktikasyna gabat gelýär. Ol ýöne ýerden SSR-iň öz oýlap tapan zady däl. Ol halkara düzgünleriniň esasynda SSR-iň hem Jenaýat kodeksi şoňa görä düzlen. Emma indi Baýramalyş Baýramalyş şäher prokurory bolanda oň ygtyýarlyklary Örän uly. Ol bir döwlet adamsy. Ol Aşgabada barsyn, Krasnowodska barsyn, Daşoga ýa Lebaba barsyn, tapawudy ýok. Ol prokuror, hemme ýerde prokuror. O nähili edip döwlet prokuroryny birküç sany azgyn kowalap, Aşgabatdan çykaryp, Mara aýagaldygyna gaçmaga mejbur edip biler? Myrat, şuňa nähili düşünmeli? Muňa düşünip bolmaýar, akyl aparaty ýa gaty dogry ýerde äkişdiňiz, prokuror bolanda gosudarstwonyý prokuror bolýar, ýagny döwlet prokurory. Mysal üçin bir kiçi kärhana ýa jemgyýet guramasy. Türkmenistanda üç sany aýratyn ugurlar bar. Birinji döwlet, ýagny prokurorlar, döwlet işgärleri, prezident, apparat prezident, ýagny döwlet emele getiriji gurmalar bar. Ondan soň jemgyýet gurmalar bar. Aýal-gyzlar hereketi, partiýalar, syýasy partiýalar ýa şuňa meňzeş zatlar. Soňunda-da ýaňky hususy kärhanalar, hususy adamlar bar. Ýagny üç sany elementden ybarat döwlet. Ine şo döwletiň içinde hökümet edarasy borçly we ýagny hakly. Onuň ylaýta-da döwlet prokuroryň borjy Türkmenistanda, ýagny kanunçylygy yzarlamak. Onuň hakyky haky şular ýaly mesgen ýaly adamlary kowlap tutmak, sadakalarda, dädelerde kowlap tutup, suda eltip, prokuratura derňew edip, sülçi bilen şony tapmak. Birinji borjy şoň. Şul mysalda biz görüp durs, ýagny gaýtyp, ýagny jenaýatçylar prokurory kowulýar. O diýmek, prokuroryň ne-de haky bar, ne-de jogapkärçiligi bar. O diýmek, eger-de Baýramaly şäheriniň prokuroryny kowlap ýörän bolsalar, onda general prokuroram gelip urýandyrlar. Ýadyňyzda bolsa bir Şamy diýen bir haramzada bar, Gurbangulyň ýegeni. Ýegeni, Gurbangulyň ýegeni. Hawa, şo gelip, Içeri işler ministrini daşary çykaryp, köçede urýar. Mini bir şartlyk berýär-de, ministrem oňa diýýär, Aý, sen kezzap zat diýip, elini gaňrygyp alyp gidenok. Oňa şeý diýýär, Aý, halkyň öňünde urmaly däl ekeniň, kabinete äkidip urmaly-aý, urmaly ekeniň, abraýymy dökme köçede diýip, oňa haýyş edýär. Myrat onda mümkin bolsa bu ýagdaýy özüň bir Türkmenistanyň içinde öň birnäçe ýyllap şeýle edaralar bilen iş salyşan adam hökmünde, bir kanundan gowy baş çykarýan adam hökmünde baha beräýseň. Bu nähili düşünmeli bu iki sany potensial jenaýatkär Jenaýatçy Baýramaly şäheriniň baş prokuroryny patadan, ýagny sadakadan tä Mary-Aşgabat awtobana çenli kowlaýarlar. Ony jyrraldyp gaçyrýarlar. Olam gelip Baýramala gelip, öň gozgalan, açylan işi ýatyrýar gorkusyna. Muňa nähili düşünmeli bu bolup geçýän zatlara? Bu prokuror diýilýän adam oňa döwlet prokurory, döwlet garalawjysy diýilýär ahyryn. Ol bir döwlet adamsy. Ine, bütin dünýäde prokurordan gorkýarlar. Bütin dünýäde. Sebäbi döwlet adamsy bolanda, döwlet prokuror bolanda döwlet gargaýjy. Ýagny şoň aýdan sözleri arkasynda sülçüler bar, spetsnaz bar, goşun bar, hemme zat dur arkasynda. Prezidentam tutup alyp bilýär, ýaňky jenaýatçynam alyp bilýär, islendik adamy ýygnap bilýär. Döwlet bar diýsene arkasynda tutuş bir döwlet. Arkasynda döwlet duran. Arkasynda uly bir hakdar dur. Mysal üçin sudda işleýän adamyň arkasynda haklar pes, ýöne prokuroryň arkasynda haklar köpdür. Şonuň üçin döwlet garalaýjysy islendik wagt islendik iş galdyryp biler. Ine ýörite goýulýar şol adam, ýagny arkasynda döwlet bolansoň islendik adam baryp şoňa arzasyny berende hökman sülçi goýup baglamaly. Dogrymy dogry däl. Eger-de şöyle kemçilik tapsa derrew ýaňky iş gozgap muny sülçi goýup üstünde işläp prokar nime suda eltip şo ýerde netije çykarýar. Döwlet prokurory. Döwlet prokuroryň bir dürli ýerarşysy bar ýaňky welaýat etrap etrap welaýat we ýaňky respublikaň möçberinde oň baş prokurory bolýar. Şoň üçin haçanda Döwlet tarapyndan sülçi, garalaýjy, prokuror, özem baş prokuror, welaýat prokuroryny ýa-da etrap prokurory ýa şäher prokurory onuň tapawudy ýok. Jenaýatçylar kowlap ýören bolsa, onda o döwletde kanunlar işlänok. O döwletde hiç hili konstitusion elementler ýok. Ýagny, kagyzda konstitusiýa hemme zat bar, ýöne hakykatda hiç zat ýok. Sen mysal üçin bir maşyn aljak bolýaň mersedesi garaža barýaň dokumentde bar ýöne o mersedes ýok. Ine şol ýaly Türkmenistanam kagyzda bar ýöne ýok. Tä hiç zat Döwlet düzgünleri diňe kagyz ýüzünde bar. Kagyz ýüzünde. Sebäbi seň ministriňi o şammy ýalaklar köçä çykaryp urup ýör. Seň ýaňky sud başlygyny ýegenler baryp işini görüp biler. Seň MHM-iň ýagny döwlet bezapas, döwlet security, döwlet howpsuzlygy goraýan adamyň ýolbaşçylaryny baryp kabinetine aýagy bilen depip girip ýaňky oňa ukazaniýa berip bilerler. Ýagny görkezme berip bilerler. Döwlet ýok. Eger-de döwlet ýok bolsa, eger-de prokuroryň Prokuror öz jogapkärçiliginiň haklaryny gorap bilmeýän bolsa, onda polisiýam, MHM, sudlaram gorap bilenok. Onda diýmek, oňa seredýän, oňa kontrol edýän wise-premýeriňem haky ýok. Sebäbi ol, eger-de arkasynda wise-premýer duran bolsa, şol ýaňky sektory kontrol edýän, bar bolan bolsa, ýa şony gollap bilýän bolsa, o gaçmazdy. ýa-da arkasynda wise-premýeriň prezident duran bolsa, ýa birinji ministr duran bolsa, olam, ýagny prokuror gaçmazdy. Ýa-da prezidentiň arkasynda bir milli lider, bir zat bar bolan bolsa, prokuror gaçmazdy. Hiç zat ýok bolansoň, bilýä, ýokardan görkezme, Konstitusiýa seredilmeýän görkezmeler bolup biler we şul adam iş, dogry iş açansoň, dogry iş üçin basylyp gidip bilýär. Şonuň üçin şo sebäpli şol adam durdy, gaçdy. O diýmek Türkmenistanda konstitusiýa işlänok, kagyzda bar, ýerde ýok, ýerlerde ýok, kanunlar işlänok, kanunlar konstitusiýa işlemese oň garanty prezident işlänok, oň bolany konsertlere gidip el çapyşlary, arkadag şöhrat diýişleri boş zatlar, onda onuň kakasy ýaňky arkadagly serdar ýada serdaryň arkadagy olam boş. Milli Lider diýip ýören, olam boş. Men şu zatlara üns berdim, haçan-da bir döwletde Prezidenti öwüp başlasalar we Milli Lider peýda bolsa, o döwletde kanun ýitýär. Sebäbi eýýäm şony Milli Lider goýup, ony öwüp başlasalar eýýäm kanunlary bozdugy bolýar. Siz muny her ýygnakda Kabinet Ministriniň ýa-da ataly-ogul ýygnak üýşürende şony görýäňiz. Diýmek, şo ýerde eýýäm telewiziýada kanunlar bozulýar. Ine Türkmen. Indi Myrat, gel ýene-de şu taýda biz Jeren Altyýewanyň ýagdaýyna dolanyp geleliň. Jeren Altyýewa näme sebäpden Türkmenistanyň bir ynha bir adaty ýaşaýjysy, bir ýeke galan ene, gyzjagazyna gyzjagazyna seredip özi şony ulaldyp oturan ene, bir öz maşgalasyny düzetmekçi bolupdyr, gaýtadan durmuşa çykyp, öz berýän gürrüňine görä, Bir ýene-de bir çaga edinmek isläpdir, adyndan şol öz gyzyna taýlyk bir maşgala bolup ýaşamak isläpdir. Öz maşgalasynda bir erkek adamyň öz ýetim gyzyna hem özüne howandar bolmagyny isläpdir. Ýöne Jeren Alty Iwaň eden arzuwy puç bolupdyr. Diýmek, soňky wakalaryň görkezişi ýaly, eýýäm ýigrimi bäşinji ýylyň. tomsuna çenli, ýigrimi bäşinji ýylyň tomsuna çenli Mesgen Akmämmedowiç Ýagdyýew diýilýän adam, özem döwlet işinde, döwlet wezipesini eýeläp oturan adam Türkmenistanyň Jenaýat kodeksini bozupdyr, Maşgala hakyndaky kodeksini bozupdyr, ähli hukuk normalaryny bozup, öz aýalyna Aýylganç, azgynçylykly ýagdaý ýagdaýda jynsy gatnaşyga aýalyny mejbur edipdir. Oň şoň netijesinde-de Jeren Altyýewanyň saglygyna agyr zeper ýetipdir. Oň düşen ýagdaýy gaty gözgyny häzir. Ol ýeke galan aýal hossar tapynmandyr-da, oň ýaňky mesgen Ýagdyýewa äre baranda, gaýta bir Gaýylganç bir sütemkäri öýüne goýberendigini görüp galypdyr. Indi şondan dynjak bolup, adam näme edip biler? Aýratynam bir ýeke aýal, ýumruk ýaly aýal adam, ene. Elbetde, ol eline çarşak alyp, oň böwrüni ýaryp bilmez ahyryn. Beýle zat ýok. Ol a jeň ellälä Türkmenistan. Türkmenistan bir döwlet diýilýär. Oň bir kagyz ýüzünde-de bolsa konstitusiýasy bar, jenaýat kodeksi bar. Illeň döwletinde bir prezident bolsa, Türkmenistanyň başynda iki kelleli prezident otyr. Atal-ogul. Şo bulaşdyrýanlaram şoň üçin Serdarly, Arkadag, Arkadagly, Serdar diýip şu ikisiniňem bir iki iki iki adamyň bir prezidentdigini görkezýär. Ýöne bu taýda nähilek ýagdaý dörýär? Iki bolup bire degmez, gözli bolup köre degmez diýýäni bolýar türkmeniň. Şu iki iki Atal-ogla derek diýmek bir adam şekilli goňşy Azerbaýjandaky ýaly Ilham Aliýew ýaly bir adam şekilli prezidenti bolan bolsa Türkmenistanyň ýa-da Mirziýoýew ýaly Özbegistandaky bir progressiw pikirli prezidenti bolan bolsa diýmek türkmenler üçin türkmenistanlylar üçin häzirkisinden şu iki ataly oguldan Iki kelleli prezidentden has gowy boljak ekeni. Indi Jereniň ýagdaýynda Jeren başyny çarajak bolup, şol prokuror bilen ýaňky Myrat Myradow bilen sülçi Ylham diýýär-dä. Gynansagam häzir men şoň başga familiýasyny tutan ýerine gabat gelmedim. Şo Ylham ikisi alýa-da işi ýatyrýarlar. Haçan-da Jeren, ine şu zada üns ber, Myrat. Şu Jeren Altyýewa bu ýagdaýa protest hökmünde öz garşylygynyň nägileligini bildirenini Sülçi näme diýýär? Şo Ylham diýilýän sülçi Baýramaly şäheriniň sülçüsi. Biz diýýär, muň mekdebine jaň edip häzir bileris diýýär, bi mekdepde nähili özüni alyp barýanyny zadyny bileris diýen ýaly bi tersine tutup bu gyzjagazy masgara edip başlaýar. Dogrudanam, mekdebine jaň edip, Ynha, şuň başyndan şuňňal zatlar geçdi diýip, bu gyzyň zorlanandygyny, harlanandygyny mekdebe mälim edýär. Netijede bu gürrüňler urup çykýar-da, hem mekdebe belli bolýar, hem o taýdanam bütin şäheriň nemelerine ýaýraýar. Köp adamlaryň arasynda Jereniň maşgalasynyň şeýle agyr ýagdaýa uçrandygy belli bolýar. Netijede, haçan-da Daşary çykanlarynda, öýden çykanlarynda Jerene barmak çommaldyp başlaýar. Goňşy bolan, oň gabat bolýan adamlary, Hä-hä, şeýle adam-a sen äre çykdyňmy? Şumy seň maşgala diýýäniň? Saňa şeýle jynsy gatnaşyk edýärmi seň äriň? diýip, o gyzjagazyňam, gyzjagazyňa-da göz dikýärmi diýip, Jereniň gözüne basyp urýarlar bu ýagdaýy. Ýagny, Baýramaly şäher prkaturasy Bir türkmen maşgalasyny, ýagny jemgyýetçiligiň bir ýaçeýkasy, bir öýjügi, esasy ilkinji öýjügi diýlip hasap edilýär-dä maşgala. Maşgala bir zeper ýetirilse, maşgalada bir howp dörese, diýmek şol jemgyýetçiligiň, jemgyýetçilige howp salýan jenaýat, jenaýatyň elementleri bar diýip hasap edilýär, Jenaýat kodeksine görä. Emma muňa garamazdan, Baýramaly şäher baş prokurory Myrat Myradow bilen oň sülçüsi Ylham adyny ýazyň adamlar şu gepleşigi diňläňizde şoň familiýasyny bilýän bolsaňyz suraty bar bolsa suratynam goýuň ine bu ikisi gaýta Jereni hem oň biçäre gyzjagazyny ejir çeken adamlary masgara edip bulary mejbur etjek bolýarlar, yzyna aldyrmak üçin arzalaryny. Muň aňyrsynda, elbetde, jeren bu barada hiç hili bir anyk bir zat aýtmady, diňe şol Myrat Myradowyň gorkup gaçyp gaýdandygyny aýtdy, ýöne Şaky diňe gorkuzmak däl-de, gorkuzmagyň gapdalyndan belki olar el görkezen bolmaly, Myrat Myradowlar, çaky, şeýle güman etdirýär. Diýmek, olar diňe gorkuzyp, näme, Myrat Myradow bir towşanjykmy, ýa pişijekmi, ony gorkuzyp, depip, mawladyp, miwledip ýa boýun edäýer ýaly. Diýmek, ony diňe gorkuzyp däl-de, diýmek, oňa bir para görnüşinde-de sowgat-serpaýam berlen bolmaly. Bu zatlar çak etdirýär-dä, güman etdirýär. Ýogsa näme üçin ol geläg edin ýöne Aşgabatdan sadakadan gaçyp gaýdyp jyrralyp gelip açylan işi ýapmakçy bolýa. Netijede nähili ýagdaý döreýä. Ýagny Jeren bilen gyzy ýenede bu potensial jenaýatkärler Mesgen Ýagdyýew, oň agasy Meýlis Ýagdyýew, oň kakasy Akmämmet Ýagdyýew bilen ýüzbe-ýüz galmaly bolýarlar. Onnoň bular gelip Aşgabat şäherinden, Aşgabatdan diýýäni Jereniň ýadam gaty gowy eken, şol maşynynyň nomeryna çenli aýdýar, segsen ýedi kyrk dokuz Ahal nomerli bir maşyn bilen diýýär, biziň gapymyzda durup biziň bizi ite ile masgara etdiler diýýär. Ynha, biz seni eýderis, beýderis, seni ýok ederis, seň gyzyňam, gyzyňa diňe zyýan ederis diýip, diýýär, gorkuzyp, şeýdip, ahyr soňunda, diýýär, prkaturada işi ýatyransoň, men, diýýär, mejbur boldum şolar bilen ylalaşyga gelmäge, diýýär-de. Nişdana üns ber, Myrat! Netijede, Ýöne diýipdir-dä Jeren, Şu taýda men Baýramalla ha indi seň bilen ýaşap biljekgän, sebäbi bu taýda meň ýüzüm ýok, indi seň bilen maşgala bolup ýaşaýan diýip aýtmaly, onda men Aşgabada barjak diýipdir. Ondan olam Bolýa diýip, muny Aşgabada äkidýär, indi men düzeleýin diýip. Hatda şu taýda Jereniň bir aýdan zady bar, şo bir arasynda ýaňky Mesgen Ýagdyýew öz ejesiniň gabryndanam and içipdir. Gaýdyp menni azgynçylyk etmäýin, şu gezek meň günämi geçseň, şu arzaňy yzyna alsaň, prokaturadan men seň bilen adaty adam hökmünde ýaşaşaýyn diýip. Emma bi näletkerde, ejesiniň gabryndan and içen näletkerde, soň bu andynam bozup, şertim şahyma edip, ýene-de Aşgabada baranda, ýene şo öňküje erbet hereketlerine ýüz urýar. Ýene-de Jerene azgyn ýagdaýda zorluk edýär. Jereniň gara öz gara gan boldy diýýär-de, bütin endamym diýýär, hatda şol ýatan tamymyzyň diwarlaryna çenli syçrady gan diýýär. Nähili göz öňüne getirmeli bu zatlary, Myrat? Şeýle ýagdaýda hany hany Türkmenistandaky sud, prokuratura, polis? Polise jaň edemizde diýýär, polise jaň edemizde diýä, e, baryp diýä, e, 4 sagat çemesi wagtda geldi diýä, polis diýä. 4 sagadyň içinde eýýäm o ganlary ýuwup aýyrdy diýä, ol näletkerde mesgen ýagdy. Şeýle ýagdaýda diýä, ýene-de Aşgabatda da şol şol şol ýaly ýagdaý emele geldi diýä. Sen indi e, menden soňam bir 10 ýyl ýaly ýaşan adam e, Türkmenistanda. Men 93-nji ýylda çykyp gaýtdym. Togsan üçünji ýylda mejbur bolup iň soňky demimde çykyp gaýtdym. Indi şo sen iki müň alta çenli ýaşadyň dämi Türkmenistanda? On iki iki müň bäş ýyl ýaşadym. Iki müň bäşinji ýyla çenli. On bir ýyl ýene-de ýaşapsyňda menden soň. Şeýle ýagdaýda bozuldymy Türkmenistanda hukuk düzgünleri, polisiň işi, prokaturaň işi, Nähili bolup beýle bolýar, nähili bir naçar aýal banditler bilen, hakyky banditler bilen ýekme-ýek başa-baş galmaly bolýar? O wagtlary näme diýseňem Nyýazdan gorkýardylar. Bu aldygyna basýardy-da, bir sistema döretdi. Her wise-premýer ministri her alty aýda, dokuz aýda basýardy-da. Ine, şoňa düşmejek bolup, ýaňky şol ýaly uly bir howplandyrýan ýa-da adamlary uly bikanunçylyga üns berýän materiallar çyksa, derrew basýardylar, tutup basýardylar. Şondan gorkýardylar. Häzir bolsa, ine, bu zatlardan gorkmagy aňyrda dursun, jenaýatçylar prokurora köläp ýörler. Ynanyň, şu Baýramaly şäherinde dogry belläp geçdiňiz, prokurordan başga polisler bar. MHM gullugy bar, sudlar bar, häkim bar, aýal-gyzlar guramasynyň ýaňky sütünleri bar, bir topar partiýalaryň sütünleri bar. Ýagny şul sosialny problema, şu sosialny howp problema seredip biljek bir topar organlar bolmaly döwletde, döwlet bolýan bolsa. Hmm. Döwletde ýok a olar ogluna. Atlary barda zatlary ýok. Olar diňe halk maslahatyna başlady. Ýa arkadag şöhrat, medal, oňa e, şu- şoň üçin ulanylýar. Halk üçin oň hiç hili nemeleri ýok. Dogry belläp geçdiňiz. E, Şu material diňe bir material däl. Ýadyňyzda bolsa biz Daşoguzda men material görkezdim. Şol ýerde bir ýaş gyzy, ýagny küntiçilige e, mejbur ed- edip köçede tutup, köçede urýarlar. We ýalaňaçlaýarlar we Daşoguzyň köçesinde şeýle, ýagny şony ýöredýärler, masgarasyny çykaryp. Ine şonda biz çykyş etdik. Bu nähili bolýar, bu döwlet barmy şu ýerde, polisam bardyr. Sen köçede polisa gezýär-dä. Sen köçede birini ýalaňaçlap, urup, urup, ýagny neme etmeli däldir, et bileňok. Ine marda men size etrabyny aýdyp durmaýyn wideo wideo alypdyrlar bir ymamyň ogly üns ber ymam ýagny asuda tarapdan ýokary adam düşünje tarapdan Allah tarapdan ýaňky ýaňky gurhany öwredýän adam şoň ogly obadaky adamlary urup çagajyklary Maşynyň götüne diräp, köçede aýlaýar. Ynanyň, nirde bar şu zatlar? Aýdyňam, Demirgazyk Koreýada barmy, ýokmy? Köçede Küntüşowy çagyryp, çagany, ýaňky on alty ýaşly çagany köçede ýalaňaç goýberýärlermi? Ýok. Ine, şu ýaly on bir ýaşly çagany pedofil zorlap, onsoň şo pedofil prokuror kowlap ýörmi? Hany görkeziň maňa şol ýa döwlet. Ýa-da maşynyň götüni daňyp ýaňky on ýaş çagany tirkäp köçelerde aýlap-aýlap ýaňky oňa bir topar şikes ýetirip onam hemmeler gorkup hiç kim ýanyna barman ol diňe birinji eden iş däl şuňa şu nokada barynça bir topar jenaýatlar edýäler. Özem ymamyň ogly. Hawa. Indi ymamyň ogly diýende, bagyşla men sözümi böleýin ştada. Umuman, şu Nyýazow yna berk tutýark diýýärler-dä. Ýöne şu düzgün-bidiginçilikler meň pikirimçe hut Nyýazowyň döwlet sistemasyndan başlandy. Şoň guran başistik, ýagny başyçylyk döwlet sistemasyndan başlandy. Şonda Döwletde hiç hili düzgün tertip galmady-da diňe bir adam oturyp gagyllap gorkuzyp döwleti dolandyrdy. Şu şol sebäplem ine şu zatlaryň başynda döwlet işgärleriniň ilki bilen döwletiň düzgünlerini Jenaýat kodeksini bozmak hadysalary ýüze çykyp başlady. Ýadyňyzda bolsa Gyzlarbat şäherinde Barpa togsan ikinji ýylda Nyýazowyň öz oçertsow bilen bileje bellän, halkyň ýigrenýän adamsyny, Gyzlarbatda Gorilla diýen at bilen belli bolan, a öz adyny hatda hiç kim bilmeýänem ekeni. Oň görüp otursak diýýä, öz köçesinden gelen hatda bize aýdýa, soň görüp otursak oň ady Halmyrat Söýünow eken diýýä. Emma Gyzlarbatda diýýä şoň hiç kim diýýä Halmyrat Söýünow diýen adynam bilenokdy, hemme kişi Gorilla diýýärdi diýýär. Men sorag berdim şol köçesinden, öz köçesinden şo haty ýazan adamdan soradym. O nähili adam Gorilla diýen at bilen ýaşap bilermi? Oň bir öz ady, familiýasy bolmazmy diýsem, Ýok diýýär, ol diýýär şo haýatdan haýata böküp diýýär, ilden kepderisini ogurlap ýören bir jüýje ogursyz diýýär-de. Biz türkmenler jüýje ogrusy diýýär ýa-da kepderi ogurlasa-da, ýapagy ogurlasa-da. Şo jüýje ogrusydy diýýär. Şony, şony deputat bellediler diýende bütin halk agzyny açdy diýýär. Bütin halk haýran galdy diýýär. Sebäbi şol wagt diýýär, Halmyrat Söýünow diýlen adam şo gorilla diýýär, şo Gyzlarbat şäherinde Gorbaçýowyň döwründe şol nemä rugsat berildi-ä ýaňky hususy kärhanalary, kiçi kärhanalary açmaga? Şo taýda bir restoran açyldy diýýär-de, şu Gyzlarbatda. Olam bir baryp ýatan wejera restoran boldy diýýär. Şonda çişlikçi bolup işleýärdi diýýär. Sekiz klasam bilimi bardy diýýär. Şo sekiz klas bilimli adamyny, çişlikçini, haýatdan haýata böküp ýören gije-gündiz ogry, jüýje ogrusyny deputat belleýärler Türkmenistanyň Ýokary Sowetinde. Olam öz gyzyny zorlap ýören ekeni. Gyzyny zorlap öýünde şolar ýaly maşgala zorlugyny edip ýören adam bolup çykdy. Soň Orsýetde-de ynha indi soňky gelen habarlara görä Orsýetde-de iş açylypdyr oň garşysyna birki ýyl mundan öň. Nijni Nowgorodda bir, ondan ýene-de Moskwada-da bir iş açylypdyr. Indi seredip görýäňmi bolny, bu näme üçin bu Türkmenistanda döwlet işgärleri iň azgyn adamlar bolup çykýar? Muň sebäbi nämede? Nemede, döwlet işgärleri saýlananda başga döwletlerde konkurs diýen bir zat bar-da. Konkurs diýmek, ýagny sen ekzamen tabşyrýaň, hat işinde. Kanunlary bilýäňmi, bilmeýämiň. Sen ýaňky dilde ekzamen tabşyrýaň. Şol her hili bir saňa, ýagny mysallar getirýär, şoýada sen jogap berip bilmeli. Ine, şol ýaly oň taýýarlygy bar, öňüň formasiony bar, ýagny okadýarlar, onsoň ekzameni goýýarlar. Şol ýaly saýlanýar. Bizde döwlet işgärleri, üns berseň, hiç ýerde, ýagny aşakdan başlap, wise-premýere çenli, iň ýokary derejä çenli, ministr, wise-premýere çenli konkurs ýok. Diňe loýalnost, ýagny seni režime kömek edilseň alýarlar, ynan-ynanmaly, ýagny saňa ynanýan bolsalar alýarlar ýa pul berseň alýarlar, bolmasa ýok. Ýagny, eger sen pul berip bilýän korrupsioner bolsaň, alýarlar. Ýa olar gerek, ýa senden pul almaly, ýa-da sen şu režimi ýallaklap-ýallaklap pul getirmeli. Ine, iki tarapdan şul adamlar ýygnýarlar. Diýmek, şol adamlar işe gelensoň näme bilen meşgullanýar? Diňe öz işleri bilen, diňe režimi gollamak bilen we korrupsiýa bilen. Ine, şoň üçin bütin dünýäň, ýagny berýän maglumatlaryna görä ýöriteleşdirilen guramalar bar, Ahmet Sapar aga. Ýaňky transparans diýip ýaňky guramalar bar. Şular Öz analizini edýärler, Türkmenistan ýüzde ýüz prosent korrupsiýa. Ýagny bütin döwletleriň arasynda ýüz altmyş bäşinji ýerde, ýagny birinji ýerdäki korrupsiýa pes döwlet, ýüz altmyş bäşinji ýerde korrupsiýa köp döwlet. Jemi ýüz ýetmiş döwletiň içinde ýüz altmyş bäşiň. Afrika döwletlerinden hem biz ozup geçdik korrupsiýada. Hatda şo döwletlerde-de ýaňky prezident çalşylýar, kanunlar bar, prokurorlary jenaýatçylar kowlanok sadakada, köçede aýallary ýaňky ýaş gyzlary ýalňyz edip goýberlenok, maşynyň götüne bagyşlaňman çagajygy daňyp ýaňky aýlap-aýlap wasmýorka edenoklar. Kanun bar. Bizde şolam ýok. Bizem neýtral ýagny bitarap Öňüden demokratik döwlet. Illerde diňe prezident bar bolsa bizde iki sany prezident bar. Illerde milli lider ýok bolsa ine Fransiýada ýok milli lider. Ine döwlet ösýär. Şu milli lider emele geldimi şo döwlet çökdi diýdigi. Biz şony hökman milli lideri tutup basmaly. Şol ýaňky böwet bolýar Türkmenistanyň döwlediň ösüşine. Indi şonuň üçin onda-da eger-de bir tirýeki, bir nälaja deýin, bir kezzap millidir bolýan bolsa, onda hemme daş-töweri kezzapçylyga öwrülýär-dä. Ine şondan kanunlar işlänok. Şondan döwlet ýok. Şondan Konstitusiýa üns berýän ýok. Konstitusiýa diýseň üstüne öwülýärler. Prokurory gaçarlar. MHM-leri gaçarlar. Köçede polisler durýa. Ýa ýegenler ýa ýegenleriň körekenleri ýa prezideniň garyndaşlary bolsa kellesine urýalar. Görmedik sürän bolýalar. Ýa kanun ýok. Diýmek bi bir gara maýak üçin ýaňky arkaňda hiç zat bolmasa garypça bolsaň ýa-da ýönekeý türkmen bolsaň saňa garşy kanunlar gaýtyp ýaňky repressiwny kanunlar ulanýar.

Hawa, indi gel ýene-de Jeren Altyýewaň ýagdaýyna gysgaça dolanalyk gepleşigimiziň ahyrynda. Indi şu Jereniň bir sözi bar. Men niýe Nurmuhammet diýýär Nuryň gepleşigine gelende. Men niýe paltam daşa degip geldim diýýär-de seň ýanyňa diýýär. Indi men sözüni şoň manysyny aýdyp berýän. Eger-de men diýýär polismen arkamda duran bolsa, Prokuratura meň arkamda duran bolsa, bizi goran bolsa diýýär, men ömrem gelmezdim, meňa geregem ýokdy diýýär gelmegiň seň ýanyňa diýýär. Men indi diýýär, şu döwletde, Türkmenistan döwletinde hiç hili bir ýeke galan enäň ýa bir ýetim gyzyň hak-hukugyny goraýan edaraň galmanlygy üçin, meň hiç ýerde sözüm diňlenmändigi üçin iň soňunda men Şu indi olar hormatlymyz diýýä-dä, şol Serdar Berdimuhamedowa, kim prezident bolsa olar hormatlymyz diýýä. Ol prezident ýöne prezident bolany üçin hormatly diýip bolanok-da oňa. Eger şoň dolandyrýan ýurdunda, prezident bolup oturan ýurdunda şular ýaly aýylganç wakalar bolýan bolsa, Mesgen Ýagdyýew ýaly, Meýlis Ýagdyýew ýaly adamlar Şeýtdirip, mysal üçin aýdaly, özleri görelde bolmaly Aşgabadyň ýaşaýjylary welaýatyň şäherlerine gelip, Mary bolsun, Daşoguz, Lebap bolsun, Balkan bolsun, o taýda döwleti masgara edip bilýän bolsalar, onda ol ol döwletde ol hormatly bolup bilmeýär beýle prezident. Ýöne indi Jeleniň sözlerine görä, şol halys paltasy daşa degip, şu Nuryň gepleşiginiň hem-de oppozision blogerleň hem-de garaşsyz žurnalistleň, blogerleň üsti bilen şu wakany Türkmenistanyň Prezidentine hem-de Türkmenistanyň Baş prokuraturasyna ýetirmekçi bolup gelipdir. Indi sen nähili pikir edýäň, Myrat? Şu wagt ynha Nury bu barada ilkinji bolup gepleşik berdi. Ynha biz ynha ikimiz bu barada gürrüň edýäs. Indi şol potensial jenaýatçy Mesgen Ýagdyýewiň wezipesem belli, ýaşaýan ýerem belli, işleýän ýerem belli. Oň agasynyňam ady, familiýasy belli. Oň ýanyna ol Jerene gelip haýbat atyp, öýünde oturtmadyk Haýbat atýan, seň gyzyňam zorlars intek, seni ýene-de intek mundanam beter ýagdaýa salarys, seni öldüreris, ýok ederis diýip haýbat atýan adamlaň Resul diýilýänem tapyp biler prkatura, Gurban diýilýänem tapyp biler. Indi şol Jereniň arzuwy başa barar diýip umyt edýäňmi? Nanni şu gepleşiklerden iruwiç ýeter ahyryn Gurbanula-da, Serdara-da şu zatlar baryp ýeter. Halka baryp ýeter. Halka il bilse-de, Il-gün bilse-de, ahyrsoňunda hökman hökümede-de baryp ýeter. Şu jereniň arkasynda şonuň şoň şony goramak üçin şu zatlar ýeterlik bolar diýip hasap edýäňmi? Şu edilýän çykyş. Ýok, Apyl Sapar aga, ine, şu material boýunça biz işleýäs. Ýaňky Daýanç grupbasy bilen. Häzir UNICEF-e ýazdyk. Edil Türkmenistana galanda ne prezident özüne prezident diýip ýören, ne onuň kakasy özüne milli lider at goýan. Iki sany kezzap. Bular halk bilen işleri ýok. Ölüp geçäýsin. Hiç wagt halk bilen işi bolsa wiza aýardy. Adamlar go kösenmezdi, kösemezdi. Ýaňky studentlere pul bererdi. Bir topar kömekler ederdi biziň watandaşlarymyza. Hiç zat edilen oňa. Gysmakdan, gadagançylykdan başga zat ýoga. Bular döwlet dolandyryp bilenok, bular ýaňky kizjikleri žk, žkh-ny dolandyryp bilenok seň, dumpravleniýäni dolandyryp bilenok seň, ýaňky döwlet meçörinde halka kömek edip şul ýaly rezonansly materialy eşdip eder diýip pikirlenýäňmi? Ýok. Biz ine neme Ýunisef-e ýazdyrdyk, Ýunisef ýörite ene bilen çagany goraýan gurama. Ine şolar häzir ýagtyrak başlady, ine şondan gorkup şul hereket ederler. Tä şol egerde çözmeseler Ýunisef häzir Ženewa gitdi dokumentler, žalba gitdi hemme ýere, häzir ýokardan bir dubinka geler ataly ogluna, olar şu materialy egerde OONa we bütin diplomatik guramalara ýaňky Human Rights Watch bir topar guramaga barsa, Türkmenistanyň ýene-de bir gezek ýüzi şeýle bir hapalanýar, Iki sany Atalognuň-a ýüzi öňem ýok, ýüzleri ýit diýýär. Indi şondan gorkýarlar olar. O seniň meniň çykyşymdan ýa-da Nuryň çykyşyndan ýa-da şol aýal görgüniň çykyşyndan olar gorkanok. Olar öz halkyny itje-de hasap edenok. Ine üns beriň, itini galdyryp, begenip, maşyna salyp, oturdyp, halyjygyň üstünde, atyna haly ýazyp, atyna gowy seredip, at ýa köşkleri gurup, at ipodromlary gurup, at şekillerini gurup, gyzyl çaýylan, hemme zady eder, itine, pişigine, atyna. Ýöne biziň adamlarymyza, biziň pullarymyzy ogurlap, bizi gynap, türmä salyp, urduryp, prokuratura, polise urduryp, bul bir ganhor. Nyýaz Töllükgelin ganhor. Ondan bir adalata garaşmak, bir özüňi arlamak. Sen bir seni öldürjek bolýan pedofil ýa seni zorlajak bolýan pedofilden adalat garaşýarmyň? Mümkin däl. Şol ýaly kiçijik çagajyk, ýagny gyz maşgalajyk, on, on iki ýaş gyz maşgala ertir men indi adaty är boldum, size indi etmem diýenine ynanmak, sen öz-özüňi arlamak. Eder, ýene köp gezegem eder. Şoňa ýaly kezzap Berdimuhamedowlar howwa diýse-de hiç zat etmez. Bular ynanyp bolanok. Bular eýýäm ýaňky on sekiz ýylda etjek bolsa ederdiler, Türkmenistany düzetjek bolsa düzederdiler, halkyna kömek etjek bolsa ederdiler. Bularyň bar edýän zady gadagançylyk, halkyň hakyny iýmek, halkyň puluny ogurlamak, tebigy baýlyklary ogurlamak. Ine ol ugurda bular dünýäni bozup geçdiler. Ine, şonuň üçin olardan hiç zat garyşmaly däl. Biz diňe halkara guramalara ynanmaly, sebäbi Türkmenistanda, siziň bilşiňiz ýaly, ýerlerdäki guramalar bar, prokuratura, polis, MHM, sud we beýleki jemgyýet guramalary, ondan başga, ýaňky apparatda bar, merkezde, şoň guramalaryň ýolbaşçylary bar. Olam hiç zat bolmasa, Konstitusiýa, ýaňky, esasynda öz haklaryny gorap bolmasa, onda halkara Konwensiýalar bar, halkara Türkmenistanyň çeken şertnamalary bar. Şoň esasynda halkara ýörite ene bilen gyzjagazlary goraýan guramalar bar, Ýunisef ýaly. Olar basyş ederler. Olar alarlar. Olar adalata getirerler Türkmenistany gaty tiz wagtda. Ýa-da gelip ýygnap giderler Gurbanguly Berdimuhamedi. Iň soňunda hawa, eger-de halkyň çekýän jebir-jepasyna ýokarda oturan döwletiň garamatyny başyna çeken adamlar baş galdyrmasalar, elbetde beýle bidüzgünçilik iň soňunda olaň öz başyna ýeter. Şuny ýatdan çykarmak bolmaz. Sebäbi näme üçin diýseň, it alynda gelen gurt alynda-da gelýändir. Meň tanaýan Gurbangulim, Moskwada bir wagtda meň bilen bile okan Gurbanguly boljak bolsa, ol o diýen bir doňýürek adam däldi. Eýse şu geçen on sekiz ýyl kontrolsyz döwlet başynda oturmagy ony halys adamkärçilikden çykaraýdymyka? Belki, Gurbanguly Berdimuhamedow şol öňki özüniň adaty sowet döwründäki alan bilimine, özüniň bir ýaşaýyş obrazyna ýene-de bir gezek şu Aýazhan Sarygyňa bakarak diýen nakylyny ýatlap türkmeniň, şo döwri ýatlap bir halkyň çekýän jebrine belki-de duýgudaşlyk eder, belki-de halkyň hakyny goramak üçin haýsydyr bir işleri eder, öz ogluna edil şular ýaly zatlary maslahat berer hem-de belki-de hut şu Jeren Altyýewanyň işinden haýsydyr bir türkmen jemgyýetinde, Türkmenistanda hak-hukuk meselesinde bir özgerişlikler başlanar diýip men umyt edýän. Ýöne seň aýdýanyň dogry Myrat, bu meselede hökman halkara guramalary habardar etmeli. Indiki gepleşikde Men öz ildeşlerimize biziň Şwesiýada ýaşaýan bir türkmenistanly aýalyň eden teklibinem ýetirmekçi. Ol aýalam örän bir bir täsin bir teklip bilen maňa telefon etdi. Ine, şeýdip, meň pikirimçe kömek edip bolar Jeren Altyýewa hem oň gyzyna diýip. Şol aýal eger-de gepleşigimize gatnaşmaga isleg bildirse, bu gepleşigi biz Dowam ederis. Ýöne, Myrat, senden etjek haýyşym, bu günki beren gürrüňiň üçin köp sag bol, ýöne-de ýöne şu gepleşigi ýene-de geljekde dowam edeli hem-de Jeren Altyýewaň hem-de oň gyzynyň ykbaly bilen gyzyklanmamyzy bes etmäli. Dogry diýýäň, biz halkara guramalary ýaňky oturtmarys, işlederis. Ine biri ýazýar, boş gürrüňler diýýär-de, biz oturan ýerimizde halkara guramalara gymylladyp, siziň bikanun prezidentiňa diňe gorky salamzok, ylgadýarsyň diýsene. Ine şol ýaly biz oňarylýas şol işi. Görersiňiz, şol Jeren Altyýewaň meselesine siz seredersiňiz. Bu mesele Trampyň stoluna-da barar, görersiňiz. Şonuň üçin şu mesele näçe çalt çözülse, ataly-ogul şonça çalt ýaňky öz howpsuzlygyny berkider. Eger-de çözmese, üns bermese, görersiňiz näme boljakdygyny. Şuň bilen biz boldy däl meň gitmeli ýerlerim bar. Hawa, bolýar Myrat, onda biziň gepleşigimize gatnaşyp beren gyzykly gürrüňiňiz üçin köp sag boluň. Illeşlemimize-de diňe bir Baýramalyň ýaşaýjylary däl, bütin Türkmenistanyň ýaşaýjylaryndan biz haýyş edýäs, Jeren Altyýewanyň hem-de oň gyzynyň goragynda duruň, şolardan habar alyň. Şolar ýaly ýeke enelere, çagalara sütem edýän adamlara hökman garşy duruň hem-de millet hökmünde adamlar biri-birini goramaly. Ol hökman haçan prezident halkyň goragyna çykar ýa Serdarly Arkadag ýa Arkadagly Serdar halky gorar diýip garaşyp oturmak bolmaz. Olaram gorasa, öz ynsaby oýansa, Allany ýatlasa, özleriniň Konstitusiýanyň üstünde ellerini goýup, Gurhanyň üstünde ellerini goýup kasam edendikleri ýadyna düşse, elbetde, öz wezipe borçlaryny ýerine ýetirmeli bolarlar. Ýöne halkyň özünde-de jan bolmaly, adamlar. Bir goňşy-golam, dogan-garyndaş bir ýerden ýeke çykan däldir-ä Jeren Altyýewa bilen oň gyzjagazy. Şu adamlar, halk, köçeler, obalar öz biri-birini goramaly. Eger-de döwlet öz funksiýasyny ýerine ýetirmeýän bolsa, Baýramalyň baş prokurory Myrat Myradow sadakadan jyrralyp gaçyp gaýdýan bolsa, yzyndan iki sany kowalan potensial jenaýatçyň atýan haýbatyndan gorkup, onda halk özüni goramaly bor ahyryn. Halk bir görkezmeli-ä öz içinde janyň bardygyny. Gündogar halklarynda elbetde şol şo birek birege arka durmagam güýçli. Şony türkmenlere ýatlamaga wagt geldi. Onda näme gadyrly ildeşler şunuň bilen bu günki gepleşigimizi geçirip gutarýarys. Ýene-de efirde duşýança hoş sag boluň. Hoş sag boluň hormatly ildeşler. Sag boluň.